Hemme zat Adam ata bilen Howeneden başlandy. Olar Hudaýyň deregine şeýtana gulak asdylar. Olar gulak asmadylar we Hudaýyň adamzat bilen kämil gatnaşygy kesildi. Olar ilkinji bolup günä etdiler we netijesinde ilkinji bolup öldüler. Olar öz haýalaryny agaç ýapraklary bilen örtmäge synanyşdylar, ýöne bu geýim Hudaýyň göwnüne ýaramady. Şonuň üçin Hudaý olary haýwan derisi bilen geýindirdi. Olaryň haýasyny örtmek üçin Hudaýyň Özi ilkinji bolup haýwan soýdy. Adam ata bilen How enäniň iki ogly bardy, Kabyl bilen Habyl. Kabyl Hudaýa topragyň miwelerinden sadaka getirdi, Habyl bolsa haýwany sadaka berdi, ýagny haýwanyň ganyny. Hudaý Habylyň sadakasyny kabul etdi, emma Kabylyňkyny kabul etmedi. Näme üçin? Sebäbi günäniň jezasy ölümdir. Günä bizi Hudaýdan aýra salýar. Günäniň tölegi, jandyr. Kabul habaly gaban böldürdi we adamzadyň ummasyz bölegini garaňkylyga iterdi. Ýüzlerçe ýyl soňra ähli zat şeýle bir erbetleşdi welin, Hudaý Nuhdan başga hiç kimiň ýaşamaga mynasyp däldigini gördi. Hudaý Nuha uly gämi ýasamagyny we adamlara şeýle wagyz etmegini buýurdy. Günäleriň jezalandyryljak güni ýetip gelýär. Mundan halas bolup Hudaýyň merhemetine gowuşmagyň ýeke-täk ýoly gämidir. Adamlar oň aýdanlaryna güldiler. Emma soňra, olar hem täk taýýar dälkäler, göklerden ýagmyr ýagyp dünýäň ýüzüni suw aldy. Dünýädäki ähli adamlar, haýwanlar, günäleri sebäpli ol tupanda ýok boldular. Diňe Nuh, maşgalasy we oň ýany bilen gämä alan haýwanlar halas boldular. Soňra Imanyň atasy bolan Ybraýym doguldy. Hudaý Ybraýyma ogluny dagda gurban kesmegi buýurdy. Ybraýym örän gama batdy, emma Hudaýyň sözüne gulak asdy. Ol ogluny daga kitmek bilen imanyny herekedi bilen subut etdi. Ybraýym ogluny gurban kesjek bolanda, Hudaý ony togtatdy. Ol oglunyň ýerine haýwan iberdi. Ol haýwan Ybraýymyň oglunyň ýerini aldy, ony halas etdi. Gan üçin gan, jan üçin jan. Dört ýüz ýyl geçenden soňra Hudaý ysraýyl halkyny Müsürden çykarmak üçin Musany iberdi. Müsüriň hökümdary froun muňa garşy boldy we Hudaý ony on sany betbagtçylyga duçar etdi. Iň soňky betbagtçylykda Hudaý her ilkinji doglan çagany öldürmek üçin bir ölüm perişdesini iberdi. Hudaý adamlara bir guzyny gurban kesip we onuň ganyny gapylaryň söýegine çalmagyny buýurdy. Ölüm perişdesi gapylara çalnan gany görüp, ol öýüň çagalarynyň gurbanlyk bilen halas bolandygyny bilerdi. Ýewreý, müsürli, gul ýa-da erkin, ýagny Hudaýyň sözüne gulak asan her kim halas bolardy. We ol gije Musanyň aýdanlary berjaý boldy. Tutuş Müsürde Hudaýyň gurbanlyk arkaly rehimdarlygyny red eden her hojalykda aglaşyp köp gözýaşlar döküldi. Soňra Musa adamlara günälerden ägä bolmak üçin ýerine ýetirilmeli buýruklardan ybarat Töwrady berdi. Günä eden adam ruhana haýwan getirerdi. Ol elini haýwanyň kellesiniň üstüne goýardy. Munuň arkaly öz günäsiniň haýwana geçendigini görkezerdi. Soňra haýwan kesilerdi. Ganyň akydylmagy günäleriniň ýuwulmagynyň nyşanydy. Dawut we beýleki pygamberler Töwraty berjaý etdiler, emma bir zada düşünip bilmediler, Hakykatdan hem gurbanlyk gany günäleri ýuwup bilermikä? Ýa-da bu geljegi görkezýän bir alamatmy? Dawut bir patyşanyň, bir Mesihiň gelmegi barada wagyz etdi. Dawudyň neslinden bolan patyşa güýji bilen höküm sürer, emma ol sada we rehimli adam bolar. Ol Mesih günäsiz, aýypsyz we päk bolar. Ol gurban bolmaga mynasyp bolup, ejir çekip öler. Ol iň beýik gurban bolar. Isa mal ýatagynda doguldy. Çünki hiç kimiň öýünde oňa ýer tapylmady. Ol päkize gyzdan doguldy. Ol päkdi we Dawut patyşanyň neslindendi, emma garypdy. Gündogardan gelen garyp çopanlar. we baýdanalar, Ýazgylarda ýazylyşy ýaly, geljek ýeke-täk Mesih hökmünde Oňa tagzym etdiler. Isa söýgi, hakykat, asudalyk, boýun egmeklik barada wagyz ederdi. Ol agaç ussasydy, ýöne ajaýyp akyldardy. Ol Hudaýyň söýgüsinden öter dini däp-dessurlary wajyp gören dindarlary paş etdi. Ýöne ony garyp, kiçigöwünli, toba eden günäli adamlar söýdi. Ol kerleri, körleri, jynly we tutgaýlylary sagaltdy. Hatda Ol ölüleri hem direltdi. Ol Hudaýy söýýänleri doly ýaşaýşa çagyrýan gudrat görkeziji mugallymdy. Ol ýaşaýşy düýbünden üýtgetdi. Ol Hudaýa Atam diýmek bilen, Gudratygüýçli Hudaýyň adamlary atalary ýaly söýýändigini görkezdi. Hudaý adamlar bilen öz çagalary ýaly gatnaşyk gurmak isledi. Emma adamlar günälidi, Hudaý bolsa mukaddes. Günä Adam atadan başlap, ähli adamlary Hudaýdan aýra saldy. Mesih olary yzyna dolandyrmak üçin näme etmelidigini bilýärdi. Çokundyryjy Ýahýa Isanyň Hudaýyň iberen gurbanlyk guzusydygy hakynda wagyz edipdi. Isa Mesih bolup saýlanan ýeke-täk iň beýik gurbanlykdy. Ol päk bolup, hiç wagt günä etmedi we günäleriň öwezini doljak gurbanlyga mynasypdy. Günäleriň we günäli adamlaryň ýerine günäsiz we päk adam. Isa Mesih muny Öz Atasy üçin, adamlaryň günäleriniň ýerini töläp, olary azat etmek üçin we adamlaryň Hudaý bilen bolan kämil gatnaşygyny täzeden dikeltmek üçin etdi. Isa haçda ýewreýler ýa-da rimler sebäpli däl-de, öz Atasynyň islegi boýunça öldi. Hudaý siziň we meniň, ýagny ähli adamlaryň günälerini öz üstüne aljak Hudaýyň Guzusy barada ýazylan pygamberlikleri ýerine ýetirmek üçin Isany pida etdi. Emma aradan üç gün geçenden soňra Isany ölümden direltdi. Şeýdip oňa iman edenleriň hem baky ýaşaýyş üçin direljekdiklerini wada berdi. Mundan soňra Isa Öz şägirtlerine gaýtadan geljek diýen wada berdi. Bu gezek Kazy we Patyşa hökmünde geljekdi. Mesih adamlaryň günäleriniň içinde ölüp, Hudaýdan aýra düşmelidigi we Onuň gurbanlygyny kabul edip, Hudaý bilen bolan kämil gatnaşyklaryny täzeden dikeltmekleri üçin Hudaýyň bize beren sowgadydyr.